Insellmulkom u nilqagħkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u minn Ħ'Attard. Spiċċajna hawn, jiġifieri jekk għadkom ma rajtux Ħ'Attard, morru għal tagħna ta' Ħ'Attard, imbagħad aqbel ta' Ħ'Attard tridu taraw tan-Nadduna, insomma bqgħu sejrin hekk sakemm tarawhom kollha, imma finalment għad tispiċċaw il-baħrija. Irridu nsibu lil waħda Joan toqgħod f'dar jisimha Stefanotis. Jiena ħa mmur 'l hawn, inti ħa tmur 'l hemm. Kif insibu Stefanotis ngħidu l-xuċin. Tajjeb? Go Tiger! Hu! Hawnhekk konna eżatt fejn kont jien. Ħol xarek u ġizzejt. Ġindi, inna għattezor u għol. Memx dar wada. Għaw kienet, għara, għaw, għaw, Stefanotis. Ndoqqu l-qampjena u niftħu l-bib. John! Ejja naqra ħdejna John. Kif inti John? Tajba, tajba. Mela inti John? Sammut. Mil-bahrija? Mil-bahrija. Bahrija mil-bahrija. Iva. Mela inti toqgħod hawnhekk il-baħrija u trabejt il-baħrija. Iva, iva. Imma għaliex bqajt hawn? Jiena rajt il-baħrija tinbidel, ta' ġifieri konna ftit familji u issa kiber ħafna. Jogħġbok hekk jew jogħġbok iktar kif kien? Tiġini nostalġija u ma jistax ikun ma tiġinix. Imma ikollna naċċettawha. Fl-istess ħin irid ikollok tfal għall-katekeżi biex tgħallem. Ekku, ekku, mela. Hekk jibqgħu l-antiki. Kbar biss ikun. Kibru, kibru, dawk li kont naf meta kienu żgħar, llum nagħlem it-tfal tagħhom. U kif ħarġulek, kif ħarġulek? Eh, bilaqal, bilaqal. Ġon, aħna maħniex qegħdin ħafna pass il-bot mill-knisja. Il-knisja li hija importanti ħafna. Eh, tieni dar tiegħi. Immorru sem? Immorru, immorru. Ċipna, ħajja li ċipna għal Iva, iva. Mu, tajjeb. U int kif bik mimsar biex timrajt li ejja, ejja, ejja, għamur il-knisja. Mela din hija l-knisja prinċipali tal-Baħrija. Iva, dedikata lil San Martin. U inti inti involuta fil-kor, le? Issa kif taraf, eżempju, għandek eżempju, ġiex titfal,

Mela il-knisja qabel ma kien hawn di kien hemm kappella. Iva. Imbagħad inti tiftakar il-bini. Tinbena. Jien hawnhekk niftakru xagħra biss u niftakar il-pedamenti, jiġifieri fi żmien 1980s hekk. Kif inbniet daqshekk stramba? Mhix konvenzjonali kif nafuha aħna bħala.

Iva, nitlu, nitlu. Ġo, edin fil-knisja waħedna, waħedna għad, insomma, li nkunu bambin, ġak, perjem. Li mija dik ir-rokna li tħobb l-iktar int? Ir-rokna li kolli muralija hija dik. Fejn l-organi għaliex ehm, normalment nkun qed inkanta. jew bil-kitarra, jew mal-kor, jew nanima l-quddiesa, ġifieri dik ir-rokna. Hawnhekk jissejjaħ Wedrini. U hawnhekk kif ġejna u bdejt titbissem. Għax hawnhekk trabbejt u għadni nżur il-papa tiegħi li għadu ħaj. Ġmiel Illi tara mogħdijek għadha għadha verġni kważi. He, f'din ix-xagħra lgħabt ħafna meta konna żgħar, kont anki nirgħannaġ. Konna nitilqu mal-kuġini lejn immorru n-naħa tal-Imtaħleb. Darba minnhom niftakar kont ġejt lura kelli ħarufa nieqsa. Mela għamilta tar-rajiet tajjeb. U missieri, imma trajt il-missieri għamilha tar-rajiet tajjeb. Qal li le ma nistgħux. Qal li jimxi miegħi ħa morru nfittxuha. U sibtuha. U morna kien laħaq dalam, ħadna lejn l-imtaħ, ħadni lejn l-imtaħleb u qagħad iħabbat il-bibien u kien hemm eħe bidwi li sabha u ġabarha hu. U dak kien l-eżempju tar-ragħaj it-tajjeb għalija x'ifisser. U baqa' f'moħħok. U l-lum il-ġurnata dawn il-pajzaġġi jekk tużom għal-passiġġati u xek. U koll, aħna meta konna zar biex naqsmu minn widrini għal-bahrija ma konniex induru d-dawra bil-karozza meta morru bil-mixi. Konna għaddu minn qalb l-eliti. Meta konna morru l-qoddis, konna nieħdu l-basket maħna ta' zarbun il-pulit, nilbsu slippers sa' kem naqsmu il-raba. l-għelieqi u mbagħad nilbsu ż-żarbun il-pulit kif naqbdu t-triq. U mill-lum, sinjuri, eh, nixtiequ nirringrazzjaw il dawk li għamlunna il-feature tagħna ta' triq tagħna iktar sabiħ fil-fatt qed nirringrazzja għal dik il-persuna illi għoġbu jitla is-sit ta' wara hawnhekk eh, fismi fisem il-bebbux ukoll li diġà qed isib il-kumdità f'dak is-sit jiena nixtieq inkun naf Minn fejn, kif jirnexxielkom flok iċċempel il-Kunsill u tgħidlu isma' għandi sejċ narmi, tiġi tarmi hawnhekk fix-xari li ġewhom tant kienet gawdi. Hawnhekk tas-sirena. U meta anke ngħaddi minn hawnhekk, Hekk il-memorja tiegħi tiġi meta konna niġu nixtru f'ħanut kien naħseb kien l-ewwel ħanut fil-Baħrija. Iva, dak ir-razzett hemmhekk. Għattem, u x'kien ibieħ ġo? Affarijiet tal-grocer, imma kien ukoll iservi bħala bar. Xi tipo naħseb itik xi naqra kunserva bid-dilka. Fil-karta strazza. Fil-fatt kien jismu tas-Sirena Bar. Hawnhekk ukoll hija post qisu l-uniku post li baqa' fil-baħrija ta' bini antik. Ħafna ehm, kmamar żarek tal-ġebla antika. U Ġon, wasanna fl-aħħar. Nista' ngħid xi ħaġa. Mm. Li nqalulna wkoll Ġon li inti fuq inizjattiva tiegħek isiru ħafna affarijiet ukoll. Ġifieri inti baħrija Mhux tal, mhux tal-Bnazzi imma tal-maltemp ukoll. Baħrija impenjat għax dejjem rajt il-bżonnijiet li għandna. Katekiżmu, attivitajiet. Adoloxxenti. Adoloxxenti. Kien hemm min qalilna li l-baħrija mhix il-baħrija mingħajr Joan tal-baħrija. Le, le, le, jiena ma naħdimx waħdi, ġifieri dejjem ikolli grupp, grupp, grupp miegħi. Issa ħa nsaqsuk il-mistoqsija id-diffiċli. Li kieku m'intix minn dal-post li tant tħobb il-baħrija, minn fejn int? Minn fejn tixtieq li tkun? Ħa, kieku ma mmurx 'il bogħod wisq jiena, ir-Rabat. L-istep tiegħi sa min-naħa tagħkom. Għar-Rabat. Għar-Rabat. U r-Rabat krea ħafna nies interessanti tul iż-żminijiet, eh? Mela l-ġimgħa d-dieħla.